Ah, nĩ wega ũguo no ndũngĩ na rũhuho nĩ guo nĩ ngatho kũrĩ mwene nyaga Ĩĩ, nĩ gũtũkinyanĩria ĩĩ, na ngeithi nyingĩ mũno kuma kũrĩ athikĩrĩria aitũ ehe, na njoke ngũmenyithie ageni nĩ makinyire ehe, na nĩ marakenire mũno nĩ wĩra ũramarutĩire mwega ĩĩ, na niĩ ngũcokerie ngatho cia mwanya ĩĩ, nĩ ũndũ wa gũthara mĩoyo ehe. na nĩ wĩra mwega mũno ũcio Ĩĩ. Eh, rĩu haha rĩ Ĩĩ. twĩna marũa tũtũmĩirwo nĩ mũirĩtu Ĩĩ. nĩ ũmwe wa thikĩrĩria itũ Ĩĩ. arauga mũthuri ti kamitha ndakũgeithia mũno na gĩtũmi kĩa kwandĩkĩre karũa gaka nĩ tondũ ihinda rĩtarĩ kũraya e, nyũmba itũ nĩ ĩkũracĩrio nĩ a- nĩ nyũmba ya ũrĩa ndĩrenda atuĩke mũthuri wakwa No harĩ na gathĩna kanini tondũ baba nĩ mũkanitha na ndetĩkĩtie atĩ njohi no ĩkorwo ho ũthoni-inĩ. Agũrani nao moĩ atĩ gũtirĩ ũthoni wa ma ũtarĩ njohi. Haha mũthuri kanitha ũkũndeithia atĩa na rĩtwa rĩakwa ndũkangwete? Thengiũ Kamau. Rĩtwa rĩa mũirĩtu ta ũũ ona ithuĩ tũtingĩgweta. tondũ gĩgũtuĩka nĩ mbara cia ciathondekwo cia andũ hihi arĩa matarĩ a- a- andũ anga mahana anga andũ a ũndũire no nĩ tũgũcokia kĩũria kĩu tondũ ũrĩtie akĩenda gũteithĩka mũirĩtu ta ngwĩkira nĩ mũirĩtu mũgĩ mũno na nĩ mũhe ũhũthũ nĩ ngai atĩ kĩondo gĩkĩambwo Kĩambĩro gĩa kĩondo nĩkĩo kĩrũgamagia mĩtĩ, na kĩngĩkorwo gĩtiambĩtwo wega, kĩondo gĩtiĩhandaga. Twambe tũmenye njohi ti ya caitani. Njohi gũtuĩka ya caitani nĩ maheni marĩa athũngũ a Mĩkeni mahenirie Gĩkũyũ. Ndwarĩ wendi wa thũng'wanu cianyu mahenio ikũyũ, na gũkĩra mũndũ wothe ũnyuaga njohi nĩ wa Shaitani, kana agathi mwaki-inĩ ũrĩa ũtahorekaga. Ndwarĩ wendi wa Akristiano a a athũngũ kana athũng'ũ Akristiano. Ũndũ ũcio wetirwo ũrĩ wendi wa thirikari ya mũthamaki wa Ngeretha. Mũthamaki wa Ngeretha nĩwe wathondekire ĩrĩ policy atĩ mũndũ mũirũ ndakarekwo anyue njohi na ndagetĩkĩrio ahikie makĩria ma mũtumia ũmwe. Akristiano athũngũ nĩo maarĩ. Pathfinder, kana nĩo methaga njĩra thĩinĩ wa mũtitũ, nĩo macaragia njĩra ĩrĩa ĩgokĩra mũthũngũ ũgwĩka. Nĩ gũcoka hurunjie kaguo kau ngĩrĩkĩria, twambe tũcoke harĩ mũirĩtu. Mũirĩtu ũyũ nĩ kuona arona haha harĩ na thĩna, tondũ ithe nĩ Mũkristiano, Na rĩngĩ na rĩngĩ Ithe no mũhonoku nĩ araruta ũira ũrĩa maũndũ marĩa moru aatiganire namo na gũtuĩka mũrũmũrĩri wa Jesu. Ũguo na njĩra nguhĩ mũthuri ta ũyũ, ithe wa mũirĩtu ũyũ, no akorũo o na mũndũ ũraruta ũira wa kũhonokio nĩ Kristo. Gĩkũyũ tugaga atĩrĩrĩ, na mũĩ kũngĩkorũo nĩ andũ ta angĩ mũno. Ngwĩciria arĩ mũthuri mũũgĩ mũno, tondũ Gĩkũyũ atũtaarire arutwĩra, Ndũkanahenie andũ atatũ rĩrĩa rĩothe ũtũũraga. Ndũkanahenie mwana, na ndũkanahenie gĩtumumu kana mũndũ ũtarĩ maitho, na ndũkanahenie mũthamaki. Haha ũkristiano wa mũthũngũ nĩ wahenia mũndũ mũitũ. Angĩ mahenirio marĩ ciana, angĩ mahenetio marĩ andũ agima. Na maheni macio magathiĩ nginya nĩ makinyaga makahenia nginya mũthamaki. Na mũthamaki anahenio nĩ mbaara ĩgĩaga. Tondũ nĩ kwagĩire mũndũ ũtarera mũthamaki ũhoro wa ma. Agĩthondeka maheni nĩguo we na kana ciana ciake mamenye makahũta. Ũguo akenderia mũthamaki maheni. Mũthamaki nake akĩgarũrũka, nake agathiĩ akarehe mbaara bũrũri wake. Athamaki a Misiri. Tanji yao ĩrĩa yarĩ mũtwe nĩ nyamũ ya thĩ ĩĩtagwo cobra. Cobra nĩyo nduĩra. Ũguo rĩrĩa ũrĩ mbere ya Firaũni ũkamenyaga no akũgarũre. Githĩ ũkiugaga andũ a Kĩrĩma tihenagio mwana, gĩtumumu na mũthamaki? Haha mũgĩkorwo nĩ aheni. Maheni macio rĩu nĩ mathiĩ nĩ manyita mwarĩ. Mwarĩ rĩu nĩ aroka kũrutĩrwo njohi, kũgurario. na akĩgurarĩrio-rĩ, kũrĩ njohi irĩkũbe kũu njohi-inĩ ya Shaitani, ũguo ũhiki ũyũ ĩkĩtũmĩrĩra gũgũtiga njĩra. One, ithe wa mũirĩtu ehokete, eherketie harĩ Kristo. Kristo nĩwe Akristia, Akristiano mehocagia harĩ we. No Kristo, ũcio rero nĩwe Kristo na nĩwe Ngai, to rĩu Kristo harĩ Akristiano a kisasa. Kristo nĩ matuĩkĩte Ngai. Ona nĩ arahoyo, nĩ aragocwo, nĩ arekio maũndũ mothe, na Kristo ndarĩ kĩndũ. O ũrĩa arĩ mũthĩni arĩ thĩinĩ, noguo arĩ mũthĩni kũrĩa atirĩ. Mũndũ ũrĩa mwene indo ciothe nĩ Ngai, tondũ indo ciothe nĩ cia Ngai. Basi, reke tũthiĩ tuone Kristo. Kristo rĩrĩa arĩ gũkũ rĩ, mĩaka makĩria ma ngiri igĩrĩ-rĩ, ũcio that ũcio kũrerwo tũkwĩhotania nake tũtikũnyua njohi nĩ ya caitani ũyũ nĩwe wathondekire njohi itũũra rĩa kana ya galili kwarĩ thoni warĩ kuo o kwarĩ ũracio ũgũrano ũgũrani warĩ kuo wa mũtumia wa wa wa nyina wa jesu mariamu noguo jesu ndangĩatigirwo tondũ rĩ nĩ mũtumia wa, wa mariamu tata wao wahikaga ũhiki warĩ wake ũrĩa tũtarerwo warĩ wao no warĩ wa nyũmba ya miriamu ya mariamu ũguo mariamu athire na mũndũ na ti ũhiki njohi ĩrĩa yaruĩtwo rĩ ĩkĩnyuo gĩkĩra mariamu athire kũrĩ mũndũ Mania mũndũ athire kũrĩ mũriũ ahana ngai athire kũrĩ mũriũ tondũ nĩ nĩ mũriũ ũrĩa we eciarĩire akĩmwĩra njohi nĩ ithirire ona maria mwathi kũrĩ jesu ndoĩ kũrĩ njo- njohi ici kristo agũ- kana njohi kristo agũthondeka no kristo arora athire maĩ mekĩrwo makĩhũrithania ũguo mĩtũngi-inĩ maĩ magĩtuĩka njohi Maĩ maagarũrũkire magĩtuĩka gĩcunjĩ kĩa njohi, na kĩrĩra kĩa kĩrĩa kĩa andũ a Misiri, na kĩrĩra kĩrĩa gĩa gĩkũyũ. Ĩyo nĩ Kĩmiti. Ĩyo nĩ Kĩmiti. Kĩmiti ĩyo ithĩ ti yo ĩrathondeka Chemistry? Nĩ Kĩmistry. Acidification chemistry, ũgĩ ũrĩa ũkoragwo ũrĩ below, ũrĩ igũrũ, ũrĩ above ũgĩ wa thĩ ĩno. Maĩ magĩtuĩka, magĩtuĩka njohi, andũ makĩnyua, makĩrĩa, makĩambĩrĩria kũnegena, ĩno ĩkũigĩrĩtwo gũkũ twareherwo njohi ĩrĩa ĩtarĩ njega, ũcio nĩ Kristo. Kristo hĩndĩ rĩa kerĩ nĩ gĩathĩ kĩrĩa aheire arutwo ake ahe arutwo ake gĩathĩ kĩu rĩ kwarĩ na mũgate na kwarĩ na ndibei marĩa mũgate magĩcoka makinywa ndibei akiuga mwĩrĩ mũgate ũgũtuĩka eh, mũgate ũtuĩke mwĩrĩ nayo ndibei ĩtuĩke thakame ũcio ti ũndũ mũgeni atĩ westino tarĩ weko wĩtagwo african mother na harĩ professor ũrĩ ho wĩtagwo pochan nĩ andĩkĩte thĩinĩ wa wĩra wake nĩ one of the best egyptologists na nĩ wa discovery pyramid yakwo yakagwo red tint kũingata andũ kweheria andũ kuga nĩ protected Ne ok ugeche ĩyo nĩ Afrika nĩ manya no ithuĩ nĩ tũĩ nĩ kaũndũ gekagwo nĩ andũ airũ othe nĩguo agũthiĩ mwĩrĩ wake warĩo nĩ mũndũ na anyue nĩ kuga nĩ atuĩka auma gĩche nĩ atuĩka onake part ya Kristo ũguo Jesu arĩ maũndũ merĩ eka

nĩ atĩ nĩ igongona rĩna rĩtũmĩte magongona mana marĩa marĩũkaga mũciĩ marĩa marĩbataraga mũciĩ ũrĩrutaga na mbũri yaku tondũ mbũri ya igongona ndĩgũragwo ndũrĩ okay kristo ekire ũguo nĩguo anyitithanie arutwo ake na ngoma ciake Tondũ nĩ amenyaga atiĩte gũkua. Kristo athondekirie njohi kana ya Galili nĩguo eherie mũkũ gatagatĩ-inĩ ka ngomi cia mũirĩtu na ngomi cia mwanake ũrĩa ũkamũhikia. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Mũtingĩthiĩ kũhikania ũhiki ũtarĩ njohi tondũ njohi nĩ ya ngomi njohi nĩ ya andũ arĩa makomete maheo njohi nĩkĩ kana maheagwo nĩkĩ nĩ tondũ history ya mũndũ ũrĩa ũrahikania kwa nyũndũ njohi ona history yanyu we we mũrahikania kana mũrahikania nĩoĩ ona mũthuri ta ũyũ ũrathiĩ kwendia mwarĩ ndoĩ history ya nyũmba yao Njohi nĩwe ĩragia tondũ njohi nĩ ya gũtũma mũndũ akome gatoro. Ũrĩa tũkomaga gatoro arĩa tũrĩ muoyo, gatoro gaka nĩko gakomagio ngomio. O kũu ikomete igakomio. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, bamĩrĩ ici cierĩ matakũmenya-rĩ, mahota gũkorwo andũ aya one marĩ amwe no matiramenyana. Tu nĩ maarũĩte na kũu. Guka wa mũirĩtu ũyũ na guka wa mwanake ũrĩa ũramũhikia nĩ maarũĩte na magatihania. Na makaria tũmĩario ma mariĩ. Ũromenwo nĩ tĩri, njĩra ciaku irothĩna. na makĩaria maũndũ marĩa maaririe na nĩ mwĩkigo gĩtikuaga gĩtũũraga kuo mĩndĩ na mĩndĩ tondũ kiugo nĩ spirit mwene kiugo kĩa mũndũ arĩ muoyo gĩthiaga gũtũngana na ngomi ciake na kũrĩa athiĩ ũguo kiugo gĩtikuaga Kĩrĩa gĩkuaga nĩ sound, mĩario ĩgathira ndũngĩmĩigua. No kiugo nĩ spiritual, gĩtũũraga gĩthiaga. Ũrĩa angĩgĩa command-irwo, gĩtũũraga gĩthiaga. Ũguo no ũkonaga kũrĩ andũ marĩ na gathĩna kana na kaumĩte kana tondũ kiugo kĩrĩa kiugo kĩrĩa kĩarutirwo nĩkĩo gĩtũũraga gĩthĩnagia nyũmba ĩyo. Rĩu rĩrĩa njohi yoka, ũkĩharĩra njohi kau gagũitwo thĩ, gagaitwo mũtwe, gagaitwo ũrĩo, gagaitwo mwena wa ũrĩo, gagaitwo mwena wa mũtwe. Rĩu nĩ arĩa marĩ haha na arĩa marĩ haha. Nĩ muona kũrĩ hĩndĩ njohi ĩkinyaga ĩgaitwo mũihĩrĩtwo. Ũcio nĩ wĩtĩkio mũkristiano ũtangĩmenya tondũ nĩ arutirwo ũgĩ-inĩ ũcio. No maũndũ maya nĩ mũthũngũ ekaga, mũtiũ ũhiki wa mũthũngũ. Ona ũmũthĩ mũndũ ũrĩa ũyũkĩria kana nĩ kandinũ kandinũ kono ahikanie ũmũthĩ kana popo, njohi rĩ ndĩnyuotha kũu ingĩkorwo ĩrĩ nyingĩ, tondũ nĩ moĩ bata wa njohi. Matiahenirio ũrĩa twahenirio. Njohi ĩno ngomi cia nduma ithiaga ikauga bara horo horo. Ĩ nĩ twarumanire mũndũ ĩ, o rĩrĩa twarĩ thĩrĩa ĩ, mĩaka igana rĩa mĩrongo ĩrĩ, na rĩu ciana cia ciana citũ rĩu nĩ cioka nĩ cianyitana ĩ, na nĩ twekĩrwo njohi haha ĩ, rĩu kiugo nĩ tũgũtheria, na tũtikaingĩrĩra andũ acio, na nĩ twanyitana kuma ũmũthĩ. Ũkona mũirĩtu kũrĩa ahika na mwanake, mũirĩtu kũrĩa ahika na mwanake kũrĩa ahikania, makambĩrĩria gũtherema, tondũ ngoma iria ciũkaga ingĩgagĩũkia mĩciĩ nĩ ciagiririo, nĩ ciagiririo ũhoro ũcio wa gũthiĩ kwĩrĩhĩria, ũhoro wa kwĩrĩhĩria nĩ ngirie. Rĩrĩa njohi ĩno ĩraitwo, to ngomi cia mwanake na mũirĩtu ikoragwo hau, nĩ ngomi ciothe ciũkaga. Nĩkĩo rĩrĩa twarĩ twarĩ twarĩ kam- eh, twarĩ coro rĩrĩa twarĩ kameme-inĩ ga coro harĩ kaũndũ eh, twaugaga kũu na kamande na ndĩmwĩte mũthuri ti kamande atĩ Ngomi nĩ irĩ kamũkũnji gacio. Rĩrĩa weta andũ moke ma celebrate ũhiki-inĩ, mweta andũ mĩtwe kaiyũra mũciĩ, andũ moka maiyũra kũu marĩa na manyua. Kwa Ngomi nĩ kũrĩ na kũrĩ na celebrations marĩ nacio. Marĩ celebrations mareka kũrĩa nĩ ũndũ wa ũhiki ũyũ. Na hau nĩho arĩa nao magũtinia, makũrenga rũrĩra.

Andũ makanyua, tondũ Kristo nĩaramenya kwa ngomi njohi nĩĩkũnyuo, na yatuĩka nĩyathira gũkũ o na kwa ngomi nĩmakũmĩgena, ũguo ĩgĩthondekwo makĩnyua. Hatirĩ handũ ũcio nĩ mwandĩki wa Bibilia na tũtiarĩ kuo nĩ Bibilia yandĩkwo. Twareherwo Bibilia ĩyo nĩ mũtongoria. Twaheo gĩathĩ kanitha-inĩ, Na ũhoro wa Kana ya Galili woka oho, no ithuĩ gĩkũyũ twerwo njohi nĩ ya caitani. Harĩ ũndũ ũmwe ngwenda kuga, njohi ti ti ya kũrenja kana kũhana ta njohi ta ya gwĩkenia, tondũ mũthũngũ ũcio nowe wacokire akĩrehe irabu Ũngiuga kĩrabu mũĩ kũu nĩ akũigua nĩ rĩenderio rĩa njohi, tondũ nĩ nyũmba ikahingũrwo mũnyuĩre njohi hau. Ũcio ndwarĩ ũndũire wa Mũgĩkũyũ, nĩ ũcenjio wa Mũthũngũ atĩ no ũthondeke njohi na wendie njohi. Na nĩkĩo muonaga mũndũ anaruga njohi na endie na atereme, ndagĩka ya mũico agathiaga atarĩ iratũ. Kĩgitĩrĩro kĩrĩa mwana wothe mũĩ kũgeragwo nĩ ithe. Endia njohi, no thutha mũico-inĩ-rĩ, ũgathiaga na kamũkwanjũ kana gatirima ũtarĩ iratũ. Tondũ rĩrĩa ũramĩnyua, mbere ũrereta na kũrĩa, nĩĩrarĩrĩria nĩĩrarĩria arĩa marĩ mbĩrĩra. Iria nĩ ciana ciakwa iria ndatigĩire kĩna na kĩna ngĩũka gũkũ. Ngĩkoma kũrĩa ndakomire, haha ngomete, nĩ ng'ania ũkarumĩrwo na kũu, ũkagekerwo na kũu. Ithiaga cia maĩ-inĩ icokaga maĩ. Njohi ya Mũgĩkũyũ yarĩ ya igongona. Noguo mwanake ndangĩamĩnyuire tondũ nĩ wa ita. Mwanake ndangĩamĩnyuire tondũ mwanake ndakomenĩkĩtaga na arĩa makomete. arĩa makomenjaga na manyitanagĩra na arĩa makomete nĩ athuri ũguo njohi nĩ ya athuri kana njohi nĩ ya mũtumia atanakinywo nĩ mũnjĩkĩria kũnyua no tuge njohi gĩkũyũ-inĩ tũtinyuaga ndakĩtĩkĩrania tondũ harĩ we ndĩrĩ na bata no yekĩrirwo kanyi gagũcama na ndiũĩ ka nyina nĩ egwĩtĩkĩra kana kũrĩ athuri akĩhika ĩndĩ tũtige kuga nyina ndiũĩ ka nyina nĩ egwĩtĩkĩra nyina wa mũji ũrĩa ahika ũguo njohi ĩrĩ bata mũno ũthoni-inĩ wakorwo ndũkũnyua rĩ tondũ no uge ndũkũnyua na nĩma ndũkanyue rĩ no ndũkagirie njohi ĩrehwo mũciĩ Rekei njaitwo. Ũrĩ na ihĩtia nyũkwa kana ũrĩ na ariũ a nyũkwa, reke marute wĩra na njohi ĩyo, reka gacohi kaitwo mũciĩ. Ehera hau. Ĩyo ti mehia, macio ti mehia. Ngai arauga andũ akwa moraga nĩ kwaga ũmenyo. Kwaga ũmenyo nĩkuo kũratũma Ngai more, andũ a Ngai more. kwagĩa thĩna wa ithuĩ kanitha-inĩ ũgagĩkora kũu nĩ kũrahoyanĩrwo ũgagĩcokorwo tũreuma natuo tondũ thirĩ kanitha-inĩ nĩ thĩna ũrĩa wĩ naguo na nduonaga kĩndũ nĩ wathiĩ ũhoerwo kũrĩa ũkaigua mahoya maya maku nĩ manene ũige ngiri igana rĩmwe hau no nĩ kaũndũ kani gatumĩte ũhoro ũcio ũhana ndĩraria ũnjũĩ hihi mũirĩtu ithe wa mũirĩtu ũyũ nĩ akũigua Ohorire mũirĩtu gachohi goke mũciĩ. Niĩ ndirauga anyenda kanyina, no reke gachohi goke gaitwo mũciĩ. Reke gachohi gaitwo mũciĩ. Reke gĩkeno kĩu gĩũke mũciĩ. Mũthenya ũcio norĩo gachohi kabatiĩ gũkorwo hau. Kangĩgoka mũndũ arehe njohi arĩ na right nginya kũingata andũ nginya gũtwara nginya mbere ya mũhĩrĩga, no gaka karĩ na wĩra wako. No ta karĩa ga Kristo, ga kana ya Galili. Ũguo njohi nĩ ya bata mũno tũtũ anini tũmenye hau. Njohi nyingĩ nĩ ĩrĩ bata ũngĩ. Nĩ ĩgucagia, njohi nĩ rĩrĩa gũgwĩkwo magongona ma ngoni, na magongona maya ti ma kawainda, maya nĩ magongona ma thigari, ma gĩthigari. Magongona ma gĩthigari, military ceremonies.

nĩ tuge mĩritarĩ nĩ ĩragũra ngari njerũ, na nĩ njiguaga kĩeha mũno tondũ nĩ ĩtutĩte maũndũ maingĩ mũno ma bata. Nĩ tuge mĩritarĩ nĩ ĩragũra ngari njerũ, kana ibarũ, kana nĩ ĩragũra indo cia gũthondeka, nĩ ĩrĩ na kĩganda ĩrathondeka, ĩrathondeka kĩganda gĩa gũthondekaga mĩcinga. Kĩrĩa igongona rĩkagĩrwo hau.

na commission yokaga ati the whole process irahutia spirit irahutia ngoma kana ngomi cia mundu wari general kana wari njambaita na nä akuire arahåragwo na njohi na må thikä rä rie wega arahåragwo na njohi akarehwo meri-inä ak kaf maa diri lu hagu. Na tudu mudu Daviu kari ne insignia cia ke kana medo ahetuo begini First World War, Second World War, na meri ne twagura agira go kanyamu gake medo ahetuo ikoyo igathie ikamandiririo meri-ini ko ikahunjithanio na meri no tio wira ndurutagirwo factory urutagwo riria meri irakomisionwo kana ndege igekirwo kanyamu gagacinĩrirwo handũ gatakauma, ĩgetani na General, hihi ũrarũĩte mũno mbara-inĩ imwe cia ihenya mũno, akorwo nĩ ta America nĩ mathiĩ mathiĩ ma General mao, no nĩ ũkaigua ta General Helen Rosenson. iyo igekĩrwo spirit ya that general ĩgacoka ĩkarekererio rĩu ũkonaga majeneru mararora meri ĩyo ĩrathiĩ ũkaigua meri ĩyo ũrona ĩkĩthithigwo atĩa yathiĩ vietnam ĩyo yarũa atĩa ũkaigua ĩrĩngĩrĩtwo general edmund allen bay yakorwo nĩ yakĩra yakorwo ũkaigua ĩngĩretwo montgomery Field Marshal wa thigari cia Ngeretha Second World War. Wathi Amerika meri ciao na cicĩtanagio ũgũrikora merirĩtanio na majenũrũ mao kana baraki kana kĩ ũkaigua Douglas MacArthur nĩrĩ warĩ ngumo mũno Amerika mũno mũno mũno nĩ andũ arĩa oragĩte mbara-inĩ ũkona ũkona mendo yake thirĩ yamandĩrĩrio meri-inĩ yekĩrwo ndege-inĩ kana yathiĩ thĩinĩ wa baraki yekĩrwo handũ gekĩrwo hau spirit yake ĩgokaga rĩrĩa mathiĩ mbara-inĩ ĩkamateithia kũrũa mbara we mũthũngũ we nĩ wanjiguo we kũrĩa ũkomete marĩa barari marĩa mokire gũkũ mũkĩhenia andũ aitũ ati njohi nĩ ya shaitani nona mũgĩthiĩ mbĩrĩra icio nĩ mwanyu- mwanyuĩte njohi nĩ mwahetwo njohi Kĩrĩa tũrageria na kĩrĩa ndĩrageria nĩ gũcokia andũ aitũ mũkaro kũrĩ Ngai, harĩ Ũngai ũrĩa mũkinyanĩru. Akorwo nĩ na acia marĩ general mao marĩ Mary o njĩtanagio na ma general mao marĩa anene mũno ta general Alexander Suvorov. Nĩ ũrĩthio kũu America aretanio na general ũcio wa acia. na ningĩ ndume ĩrĩa yarekereirwo kanyamũ ya kũmĩconwo ĩrĩkĩrwo kũmĩconwo igongona rĩu rĩekwo ĩhũragwo na njohi harĩ ũndũ wĩkĩragwo nĩ mwonaga ũrĩa ĩkunũragwo ta nduca barĩrarĩ ĩkauma ĩhana maĩ ĩkauma ĩhana njeti ĩgathiũrũrũkio mũndũ wothe agekĩrwo njohi ĩyo na meri ĩkahũrwo na njohi ĩyo ũkaigua rĩu ya harĩ yao nĩ amen gũtuĩke ũguo atĩ meri ĩyo gũtũherwaga akristiano aitũ a kenya rĩ marorete ũguo marebora ndĩ rĩ mo matiramenya tondũ kũrĩa merirwo njohi-inĩ ya caitani rĩu tũtũraga atĩ igĩrĩ ĩrĩa nĩ ya caitani ĩno nĩ ya mũndũ mũkĩgu ĩrĩa ya mũthũngũ nĩ ya gũthiĩ kũrĩ ngai kũhĩtũkĩra kũrĩ ngomi ciao na ningĩ tũitũ kũndĩ katekĩsti irarora rĩ ũkona ngiuga he na athũngũ nĩ mendete njohi wona njohi ũrĩa ya cambia meri kana ya cambia ndege Wee ndũramenya ũrĩa ũrauga. Harĩ igongona inene mũno rĩu rĩkagwo, General ũrĩa o na kũrĩa akomire okĩrirwo nĩguo rĩrĩa twathiĩ mbaara-inĩ, General Zhukov, George Zhukov, Major George Zhukov wa Russia, nĩwe ũtongoretie in spirit, mũkahũrwo, mũga clutchwo. Ũguo njohi ĩrĩ bata mũno in part ya military. I wish korwo no nyone military handũ thĩ twarie nao ndĩmere haha haha ĩkayũ no unfortunately mumilitary ndwetĩkĩrĩte gũthiĩ kwaria na mũndũ mumilitary ndetĩkĩrĩte kũ accept mũndũ ũtarĩ wa military nĩ twĩkĩraga mũkaro mũnene mũno Africa

Harĩ part ya magic ĩrĩa arutĩte kũrĩ kũngũ magana wa magana, nĩ moĩ magic icio nĩ irũaga mbara. Kenyatta nĩ erwo oke aregete thigari citũ igĩcoka gũthiĩ to the war front, either njiarwo akanĩtia igĩcoka gũthiĩ in allied forces nĩguo ikahũre Hitler. Kenyatta was very very important. Niĩ njaragia maũgĩ ũgĩ ũrĩa mũtoĩ. tondũ niĩ ndingĩtĩkĩra gũka kwa ndeto iria andũ moĩ nĩ ndeto iria ingĩcokia kwĩ mũkaro iria andũ aitũ matoĩ na nĩkĩo kuga njohi nĩ ya caitani nĩ ndĩrarigwo tũgũikara atĩa ũkahenia mwana ũkahenia gĩtumumu na ũkahenia mũthamaki rĩu rĩ reke twĩyũrie atĩrĩrĩ njohi nĩ hahangĩ ĩngĩtũmĩrwo kana ĩtũmagĩrwo njohi nĩ ĩtũmagĩrwo ĩkĩndwo ĩcuhũre ũhoro kũrĩa andũ maneka ngero na gũtiramenyeka nĩ atĩa tondũ nĩ akirĩte nĩ soba ndangĩka ũyũ akĩheo njohi angĩ makaheo thigara agathiĩ akaria ndeto ciothe Akorwo nĩ ũthoni nĩ njohi nĩ yũkaga kuo nĩguo andũ mamenyane. Wothe kona mũndũ wanyua chuba igĩrĩ chuba ithatũ kana anyue rĩngĩ kĩrĩa no ĩ maĩ mũthoni nĩ ũtikĩnyuagwo njohi cia kĩrĩa. Ũthoni wa mũgĩkũyũ nĩ njohi ĩngĩ ciothe njohi ya mũratina. Tondũ Rakoni ti acio na arĩa matigire. Tondũ niĩ biũ biũ biũ Pilato wa kũrehwo njohi cia rũraya cia thabibũ anga cia kĩ, nĩ njohi ya mũratina ĩgatũ connect na arĩa matigire. Tondũ no ũthiĩ ũmaitĩre mbura thĩ mambe mauge ĩĩ nĩ ĩrĩkũ ĩno twaitĩrwo? Methire ho watariĩ. Ĩĩ mũndũ ũyũ nĩ mũnandu nĩ mũnanu atĩa ũyũ atũrehere ĩrĩkũ nĩ ĩrĩkũ ĩno? Nĩ maranyua nĩ mang'ong'oia maheagwo kũka mũratina. na ndiragũcomia gĩthomo priceless ingĩhota kũmenya nĩ mbia cigana batiĩ gũgwĩtia ngĩgũthomithia tondũ kĩheo kĩrĩa ũngĩra gĩgakwa nĩ priceless ũngĩtwara thoko wendio nĩ mũnene ũũ atĩ ndũngĩgũrĩka na nĩ ngene mũno ko athuri arĩa marĩ na maraharĩria mohiki na ũgũrani no mathikĩrĩrie ũrĩa cirauga

Ona kana kani amũtwaragĩra airĩtu, nĩaugĩte ũrĩa acakũragwo na airĩtu, kana airĩtu ake marehagwo na ũingĩ nĩ Kabaka, agacoka kũrĩa kũrĩ njohi okaga na arehagĩrwo njohi, nĩrĩo araugire atĩ ona tondũ nĩ slave trade nĩtũramĩnina-rĩ, na nĩ guo ciarĩ na nĩ tũrĩ thĩinĩ wa uh, industrial revolution rĩu iganda nĩ tũkĩrĩtie rĩ na iganda icio nĩ irenda rũũ matirio rĩ nĩguo igathondekwo igathondekwo tũgacoka tũkendia rĩ twĩhokete rĩu trade tũrathiĩ kwambĩrĩria trade industrial revolution ĩrathiĩ ĩ- ĩrauga twambĩrĩrie kwendagia indo cia iganda no ti kwendagia mĩtwe ya andũ marĩ ngombo nĩ tondũ nginya tayari na interest gũka east africa na kwambĩrĩria maũndũ macio rĩ rekondi ciao nĩ ironania agĩtarire thirikari ya ngeretha akĩmera africa

Matthew maaranĩrie maaranĩria a Kristiano missionaries, white missionaries metirwo makĩrwo mũthiĩ Africa, mũgirie andũ kũnyua njohi, mũgirie andũ kũhikia akaingĩ kana mũndũ wa- ndagakorwo na- na atumia gũkĩra ũmwe ĩgĩtuĩka policy nĩ gũtuĩka arehwo nĩ mũkanitha-rĩ andũ aitũ nao magĩtĩkia nĩ ngai wauga ngai wa kĩrĩnyaga ngai wa kĩrĩnyaga ndaugire ũguo Ũguo- ĩgĩkũnjio Jesu athondekerwo nĩ kĩathondekwo nĩ thirikari ya Kenya kũhĩtũkĩra ũrĩa yatarirwo nĩ Sir Richard Francis Burton in his thĩinĩ wa wĩra wake Adventures in Africa nĩ wahotire kũnyuti maũndũ macio na agĩcoka akiuga atĩrĩrĩ o mũndũ ũretwo Richard Francis Burton na mapasta maitũ mathikĩrĩrie mũndũ mũirũ nĩ kĩruka gĩtakoraga gĩtũraga kĩrĩ na hwana ta ciana were barati na nĩ mwaigua ũrĩa mwaria nĩ mwaigua ũrĩa twerirwo ti ũrĩa mwaria nĩ ũrĩa twerirwo tũtikũraga tũrĩ kĩruka gĩtakũraga itũraga kĩrĩ na hwana ta ciana wĩtĩkio wao kana wĩtĩkio wa mũndũ mũirũ andũ arĩa tũrĩ gũkũ East Africa tondũ nĩ ithuĩ ateo na nĩ kũmĩrĩire wĩtĩkio wake nĩ kĩndũ gĩtangĩmenyeka na gĩtarĩ rĩtwa ũguo tũkoragwo thĩinĩ wa munju wozimo na kiugo icio nĩ kĩacokerirwo famacirĩta the Reverend Dr. Arthur. Kiuji kĩa nyitwo nĩ thirikari ya Uraya-rĩ, atĩ gĩatuĩkire policy, mũndũ mũirũ ndakũgĩa atumia aingĩ. Na tondũ nĩ ranĩma kũhĩtũka kũrĩa nyũmba-inĩ, ũhoro ũcio ũkĩrwo nĩ Nguru Mũkristiano. Nĩwe waharanirie maũndũ mothe. Na Mũkristiano ũcio nĩ mũthũngũ, na nĩwe matarirwo nĩ Sir Richard Francis Burton. Rĩu nginya ũmũthĩ bũrũri ũyũ ũtũraga thĩna. Atĩ wagĩa atumia erĩ, ũngĩrehe mũtumia ũngĩ, mũtumia ũyũ wĩ nake akambĩrĩria thĩna ũrĩa watigirwo wahandwo tĩri-inĩ mũnoru nĩ Mũngeretha. Na white measurement. Rĩu ũrĩgĩthiaga ũkona nĩ hĩndĩ gwathũkire, mũthuri arĩ na indo ciake, nĩ birionea, nĩ mirionea, na mũthenya ũrĩa agakua nĩ ũkaigua indo igĩtharanwo tondũ ahikirie atumia angĩ ehithĩte. tondũ nĩguo ahenirio nĩ mũtũkũ ũka ũkahenia mwana gĩtũng'ũ kana mũthamaki njohi irĩ bata mũno magongona ma njohi na military marĩ bata mũno gũkĩra kĩndũ kĩngĩ nĩ muonire nĩ mu- nĩ murona mbuku ũrĩa twateithirie joshua kũnyita itũũra rĩrĩa

Night ni jinjit who magic not magic nĩ rũgĩ ũrĩ igũrũ rĩa ũgĩ ũrĩa ũtangĩmenyeka nĩ mũndũ maũndũ maya nĩmo tũracokera nĩ ũgĩ ũyũ tũracokera na nĩkĩo ũraigua new zayuni zayuni njerũ ĩrĩ nyaga na mau Hey, nĩ twateithia mũirĩtu ũyũ kũmenya ĩĩ nĩ ateithĩka nĩ ateithĩka ĩĩ onake ndakai matikaigue ũru magĩtĩkĩra njohi ti yao nĩ ya ngomi ĩĩ nĩ yakomie thank you ĩĩ na no nginya ĩkiheo ĩĩ akorwo mũthuri ndakwenda njohi kũnyua rĩ nĩ atigane nayo ndakagirie ingĩre mũciĩ nĩ ingĩre nĩ ma nĩ ingĩre nĩ ma nĩ ma Ndĩ mũtumia ũrĩa ũretwo aragia na thimũ ĩ nĩ nĩ ahũrire thimũ ĩ ĩ Eh, ariũ ake a- ariũ a nyina nĩ ahonoku nĩ andũ marĩ na maũndũ manene mũno ĩ no ningĩ reke reke reke kaũndũ kau tũrĩ gatwara twambe tũ- tũ- tũtikanyitithanie na ĩno tondũ ndeto ĩno rĩ ĩ reke ĩki- ĩkinye ĩkinye hau nĩ mwa- nĩ mwarĩ ũcio witũ ĩ athiĩ ateithie njemarie kahora